Siamai boys ball! O'n i'n mynd i wneud y fideo yma yn Saesneg, ond ar ôl gwylio'r dyn bach main mileinig yn Caerffili, yn gweud wrth y cyfryngau, look, nobody in Wales speaks Welsh. Ond i'n meddwl i'n hunan, mae'n bwysig os oes gyda chi dipyn bach o Gymraeg, hyd yn oed bitw bitw, bod e'n bwysig i defnyddio fe. So dyma fi yn mynd i wneud fideo Cerdded a siarad yn y Gymraeg. Wi 'di dod i'r Hafod heddiw a ma' 'na golwg hydrefol iawn ar yr Hafod. Mae'r dail ar y llawr a ond mae ddim yn rhy oer A wedi dod â cap Wrecsam a wedi rhoi'r uh, sgarff dros i benne a gobeithio fydd cap Wrecsam yn dod â look dda i'r tîm heno yn erbyn tîm a sut allai weid hwn Reit. Lle bach da i eistedd lawr. Gardd Marianne. Os ych chi ddim wedi bod i'r Hafod, os ych chi ddim yn gwybod am yr Hafod, mae o'n lle gyfrinachol, un o fy holl lefydd i gerdded. Wi'n edrych fel hen fenyw fach cydweli fan hyn nawr. Ond um, o'n i'n meddwl gyda'r cerdded a siarad ma, fysen ni'n rhoi'r byd yn ei le. According to Daf Williams. Wi wedi cerdded yn yr ardd ma o blaen, a wi wedi cwmpo ar fy mhen ôl. A ni'n meddwl, wel, yr hen ddywediad yn Saesneg, look where you're going, or you'll go where you're looking, yn yfe? Reit, so wi'n mynd i disgyblu'n hunan ddim ond i siarad i'r camera pan wi'n gwynebu'r camera, so i chi'n gallu clywed yn llais i, a wedyn pan wi'n dangos y tirlun i chi, mi, mi na i cau fy ngheg, sydd yn rhywbeth anodd i fi achos wi'n cegog ofnadw yndyfe.

Wi wedi cerdded ar hyd llwybrau'r Hafod gymaint o weithiau, wi'n weddol gyfarwydd â nhw, ond be wi'n hoffi, oherwydd bod e'n ardal mor eang, i chi'n dod 'ma, os ych chi'n wedi bod 'ma am gyfnod, a chi, chi, ddim, chi byth yn anghofio pa mor brydferth yw e, ond i chi yn anghofio y llwybrau, y lliwiau ar y llwybrau, a cweit ble mae un llwybr yn arwain at y llall. Ond um, beth wy'n hoffi, bob amser wy'n dod ma, wy ddim yn rheolaidd, wy'n wedi bod am, o, ers dechrau'r haf, yn dyfa, dechrau mis Mehefin, wy'n meddwl o'n i ma diwetha. So, i ni yma yng nghanol yr hydref, a mae'n edrych yn hollol wahanol. Ond uh, be wy'n hoffi am yr hafod ydy'r ffaith bod chi'n dod ar draws, wastad yn dod ar draws darn bach newydd, darn bach wahanol. O, wy'n yn cofio hwnna. Uh, yn hynny o beth, mae hwnna yn anarferol iawn yn y byd sydd ohoni. A mae'n braf cael yr hawl i siarad Cymraeg, er gymaint o atgasedd sydd yn perthyn i bobl a rhan fwyaf ohonyn nhw yn byw yng Nghymru yn fe, bod yr iaith Cymraeg yn neud nhw'n teimlo yn is-raddol. loteri yw e, dibynnu ble chi'n cael eich geni a magu ac i bwy. Mamiaith maen nhw'n galw fe, so os mae'ch mam yn siarad Cymraeg, mae'ch tad ddim, mae gyda chi well siawns o siarad ac ymarfer, ond ffordd arall rownd, os mae'r fam ddim yn siarad Cymraeg a'r tad yn, Yy, y fam sydd yn rheoli'r yy, yy, ardal catre, o'n i'n trio... Um, ar yr eilwyd, yn fe, y fam sydd yn rheoli'r eilwyd. Nawr te, boys bach, i chi'n barod am hwn? newydd eistedd lawr ar y fainc, a trystiwch fi i eistedd lawr ar y darn ble oedd na dŵr. So mae fy mhen ôl yn lib. Ond uh, y tirlun yna, tos ych chi'n yn gwybod bod chi yn canolbarth Cymru, bys ych chi'n meddwl bys ych chi yn y Canadian Rockies neu yn Gogledd America. Ok bois bach, be o'n i eisiau siarad gyda chi yn Saesneg a beth oedd y meddylfryd trwy Walk and Talk heddiw oedd siarad dipyn bach am canlyniad is-etholiad Caerffili a llongyfarchiadau mawr i y cynghorydd A nawr Aelod Seneddol Lindsay Whittle. Nes i adael Plaid Cymru wyth mlynedd ar hugain yn ôl. 1997 oedd y flwyddyn Pam pleidleisiodd Cymru, neu pleidleisiodd Sir Gyfyrddin dros annibyniaeth, wel dim annibyniaeth, dros um, Senedd i Gymru. A mae'n edrych fel bod y blaid o dan rhin a piorweth wedi parcio unwaith eto y syniad o annibyniaeth. i Gymru. Ond mae'r rhyfedd, sail bodolaeth Reform UK ydy annibyniaeth i Bryden, annibyniaeth i ffwrdd o y bwystfil Ewropeaidd, ac yn hynny o beth Lwyddodd Nigel Farage yn 2016, um, a hyd yn oed yng Nghymru. Oedd Cymru wedi pleidleisio mwyafrif dros gadael yr undeb Ewropeaidd, ond wi'n meddwl bod sawl un wedi deffro i'r mood music Reform UK. A maen nhw mor gwrthffoaduriaid bod e bron a bod yn angredadwy pa mor gas a mileinig a welon ni jyst ar ôl i canlyniad Caerffili gyd o'r cyfryngau Yn heidio fel haid o Betris o gwmpas Llyr Powell, a druan a Lindsay Whittle yn cael ei adel ar ben ei hunan bach, oni bai am Teleri Glyn Jones. So, rhywun oedd yn deall Cymru. Ond oedd Llundain mwy o diddordeb yn beth oedd ymateb Llyr Powell i golli. Achos oedd y pole piniwn yn gweud, um, ww, yes, reform. A chymod, oedd lot o bobl yn meddwl Mae hwn yn mynd i bod yn drychineb i Gymru a mae hwn yn mynd i fod y canlyniad a fydd yn arwain bobl yn mis Mai blwyddyn nesaf i'r Senedd. Wel, drwchwch mewn difri fan hyn. Yr Highland Coos. Shwd i chi? Shwd i chi boys bach? Ydych chi'n siarad y Gaeleg? Ydych chi'n siarad Scots Gaelic? O fi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld yn y pellder yn ymwyl y ffens, mae yna un bach di. Reit, boys bach. Meddwl na i ddangos yn llygad glas hyfryd i chi. Y rheswm wy'n gwisgo um, sbectol dywyll gan amla ydy gler yn fe, y gole a'r ffaith bod gyda fi dry eyes. So wy'n licio cadw'r gwynt a'r glaw a popeth arall i ffwrdd. o'r llyged hyfryd glas, dewdrop blue maen nhw'n galw fe, lliw yn llyged i. Ond uh, nawr wedi cymryd y glasses i ffwrdd i weld uh, yr Highland Coos. Na i gario ymlaen dipyn bach. Is y tholied Caerffili. Be wi'n meddwl ddyle ddigwydd, ddyle'r chwith ddod at ei gilydd, dyle Plaid Cymru, Your Party, y Plaid Werdd, Y Blaid Werdd, y Democratiaid Rhyddfrydol ddylwn nhw greu bloc chwith yn erbyn y Reform. So, yn yr ardal yma, dwedwch fod pwy sy'n well siawns o ennill, yn yr etholiad y Senedd. A Plaid Cymru neu'r Rhyddfrydol, y Democratiaid Rhyddfrydol, ddylen nhw ddau siarad gyda'i gilydd a penderfynu Pwy sy'n mynd i ennill yr ardal hon? Neu tri aelod Democratiaid Rhyddfrydol, tri aelod Plaid Cymru i gadw Reform UK allan? Y ffordd fi'n gweld e, i ni wedi cael yn concro unwaith yng Nghymru gan byddin Edward y Cynta' yn deuddeg wytheg un, i ni ddim eisiau cael yn concro eto gan byddin Nigel Farage a Reform UK. So am be wy'n sôn ydy electoral pact. Wy'n meddwl bod y Torïed, mwy neu lai, wedi cael ei chwythu allan o'r dŵr yng Nghymru. Fydd nhw ddim yn dangos yn dda o gwbl, ond Reform, Tory light neu Tory hard neu beth bynnag, nhw sy'n cymryd drosodd ddi eideoleg yr asgell dde yng Nghymru. Uh, so mae rhaid gwthio nôl yn ei erbyn nhw. So pact etholiadol, yn fy marn i, erbyn etholaethau Senedd Cymru 2026.